кэнниттэн, Хаҥалас улууһун биир кэрэ-бэлиэ сиригэр, Бөхсүрдүк туонатыгар, Кыһыл Сулус ытык буоругар бүгүн үйэлэргэ ахтыллар кэрэ-бэлиэ түгэн босхойдо. Ол курдук, Улуу Кыайыы өрөгөйдөөх үбүлүөйдээх сылыгар, эйэлээх олох туһугар олохторун толук биэрбит, эдэркээн саастарын алаабыт биир дойдулаахтарбыт, Сэрии толоонугар өстөөхтүүн кыргыспыт буойуттарбыт уонна ветераннарбыт сырдык ааттарын санаан кэриэстэригэр сүгүннүбүт. Ийэ дойдубут бары муннуктарыттан эдэр чэгиэн эр дьон сэриигэ аттаммыттара. Саха сириттэн биэс уон тоҕус тыһыынча аҕыс сүүс аҕа уон тоҕус киһи сэриигэ кыттыбыт. Кинилэртэн төрөөбүт алаастарыгар дьонноругар-сэргэлэригэр аҥаардары көмөлөөхтөөбүт. Биһиги нэһилиэкпититтэн тоҕуһун икки киһи сэриигэ сылдьыбыта. Кинилэртэн отут тоҕуһа эргиллибэтэҕэ. Биэһэн үс эрэ киһи кыайыы көтөллөөх төрөөбүт дойдуларыгар төннүбүттэрэ, эйэлээх олоҕу тутуспуттара. Быйыл кырыыстаах сэрии үрдүтэ Улуу Кыайыы олохтоммута. Аан дойду үрдүнэн сэттэ уон биэс сыла бэлиэтэнэр. Кыайыыны аҕалсыбыт саллааттар тыыл кыһалҕалаах олоҕун олорбуттар, кэм-кэрдии aaһан бу үөрүүлээх күҥҥэ үгүстэрэ кыайан тиийбэтилэр. Эйэлээх олох туһугар кыргыспыт буойуттар, тыылга кыайыыны уһансыбыт дьоммут сырдык ааттара көмүс куукубаннан абинискэ эрэ буолбакка, махталлаах көлүөнэ үрэҕэр үйэлэргэ суруллуоҕа. Ким да умнуллубат, туох да умнуллубат. Арҕаһыттан тэһииннээх, аһыныгас санаалаах айыы хаан аймахтара Орто Улуу дойду уруйдаах уорҕатыгар олох сүйэн үөскээбит күн өркөн уустара. Бүгүҥҥү үөрүүлээх күммүт үрдүк арҕаһыгар үктэнэн тураммыт, хоммут оҕуһу хоҥнорон өрөөбүт оҕо өһүлэн, уруйдаах алгыс тылынан, үрдүк айыыларга хайыһаҕын, айыы аһынан айах тутуоҕуҥ. Ытык сир алгыһын түһэрэр Саха Республикатын үөрэҕириитин туйгуна Терентьев Степан Петрович. Үтүө күнүнэн үтүө-мааны дьонум-сэргэм, бу үтүө киһи аатын суолун үйэтититээри бу улуу хочо Рыһылай кымталыгар кэлэн мустан тураммыт бу үөрүүнү-көтүүнү айыыларбытыттан Алгыстаан, ааттаһан, көрдөһөн саҕалыахайыҥ. Инньэ гынан дьэ сахам дьоно барахсаттар оттон бу хайыҥҥы күммүн манан тахсара буолаарай диэн ол диэки хайыһа сатыахайыҥ. Уонна дьэ кэбис тэҥҥэ бу миигин кытта Түүтээҕэр чэпчээн, буорсуннааҕар куулаан, сыалыһар быалынааҕар сымсаан, сымнаан, сылаанньыйаан, кыыһырбыты кыйдаан, хомойбуту хоргуппуту киэр анньан, үчүгэйи үтүөнүн аһанаан тураммыт, тэбис тэҥҥэ алгыс маһын салайан киирэн бардахпыт буолбут Онон дьэ бу үтүө-мааны баттаах сэрии толоонугар кыһыл хаанын тохпут сэрии кэнниттэн эйэлээх кэмҥэ бу кырдал, бу хочо үүнэригэр-сайдарыгар үрүҥ көлөһүнүн үрүлүччү тохпут, хара көлөһүнүн харалаччы тохпут Уйбонуоп Антон Испирдинович үтүө сыттык аата үйэтийэн, Бу киэҥ аартык нэлэһийэн кини аатын сүгэн, үөрүүтүгэр-көтүүтүгэр мустубуппутун үөһээҥҥилэр барахсаттар, сирбит-дойдубут иччилэрэ, инники көрөөн олорон ааспыт убайдарбыт, эдьиийдэрбит барахсаттар Дьэ, чугаһаан, дьоммун-сэргэбин кытта алгыска тахсан барыахай. Онон дьэ алгыспытын хотоҥҥохпут иннигэр оттон, ааллыахпытын оттон, айах тутан эрдэхпит

Кыһыл кыламаннаах, мырдьах ытык, хаалык төбө, аанукхам тойон иһэбит Үөрүүлээх-көтүүлээх күммүтүгэр Көрүгүрүү умайа эрэ томмут сэргэһит барахсаттар үөрүүлэрин-көтүүлэрин дэбис тэҥҥэ дэһинэҕиҥ буоллун эн үрдүк ааккар сүгүрүйэн тураммыт айыы дьоно амсайбата Уостаах, эрэ орооспотоох, үтүө-мааны аһынан алтахтаан хаамар ынах сүөһү барахсан арыытыгар арылыччыбыппыт, алаадьыннан айах тутан эрдэхпит, айыыларбыт барахсаттар бэркэ чугаһаан, үөрэн-көтөн Бу үс саха үрүҥ тыынын өллөйдөөбүт, хара тыынын харааннаабыт улуу эбэбит иччилэрэ барахсаттар аан уххан тойон эһэбитин кытта Лэбистэҥҥэ дьоммут-сэргэбит барахсан астаабыт астарыттан амсайыҥ, үөрүҥ-көтүҥ, Бэттэх көрөн мичик гыныҥ. Тускоу! Тускоу! Тускоу! Инньэ диэн туламмыт. Сиппит дойдубут иччилэрэ барахсаттар. Эмиэ дэ саха дьоно барахсан былыр былыргаттан Айах тутан кэлбит быппахтарынан кымыстарынан утаххытын ханнаран төһө ойоҕото барахсан үрүҥ сиэринэн күөмэй тутан кэҥсик-муҥсук сытта таһаарыахайым да айыыларбыт иччилэрбит барахсаттар Аныгыскы кэлэр да үйэлэргэ бу киэн аартык барахсан онтон Республикабыз аатынан уһун үйэлэргэ кэнэҕэски да кэмнэргэ кэҥии турдун, улуу турдун, дьоллоох соргулаах дьон барахсан бу аартыгы тула олохсуйан олордуннар эн оҕолорун урууларын сиэннэрин хос сиэннэрин ситиһиилэринэн Сибиiri сыксыгынан хааман бу Россияны усталыы баран аан дойдуга албан ааттара аатырдын үөрүҥ-көтүҥ Аһааҥ, асхарыйыҥ, оо барахсан дьэ күрбүлэччи умайда, үөттэ-көттө, онон дьэ бары үөрэн-көтөн тураммыт уруй айхалытыахайыҥ, уруй! Айхал! Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! Айхал! Айхал! Кэнде диэн туламмыт хаалыаппыт иччитэ, Аанукам барахсан Тэм көтүтэн, биһиги көттүһүүбүтүн антах аспакка, маатыһыттан кэлэн амылыйа турар диэн, антах анньаайаҕыт, туора иһиттэн кэлэн туойан эрэр диэн туора көрөөйөҕүт. Бэйэм оттон сирбэр-уоппар эмиэ тыллаах өстөөх киһи буолар этим. Онон дьэ сирим-дойдум иччилэрэ атыҥыраабаккаҕа дэрэ алгыспытын салайсан, бу манна мустан турар дьоммут-сэргэбит, бу Антон Исхиндинович барахсан оҕолоро, сиэннэрэ, хос сиэннэрэ мустан бу аартыкка икки өттүнэн сэлэлии олорон дьоммут-сэргэбит барахсаттар бу аартык кэнэҕэски өттүгэр Кыһыл кумаҕанан кытыыланан, араҕас кумаҕанан артайданан, кэлиҥҥи өттүгэр таас таманнанан, тэҥээн, уһаан, тула өттүгэр киэй уоттуга дьэндэйэн, үтүө киһибит аата, үөлэр тухары аатыра туолун туһугар үрдүк айыыларбыт барахсаттар, үҥэн сүктэн туран,

Бу аан дойдуну аймааммыт хоруоналаах хотун дьаҥҥа таарыттарбакка, хайдара бары этэҥҥэ буолан, бу аартыкпыт икки өттүнэн сэлэлии, дьиэ-уот туттан, оҕолуу төрөтөн, хороҕон уостааҕы хойуннаран, сылгы барахсаны сырыырхатан, дьоллоох соргулаах, олохтоох дьон буолаарыҥ. Махтал! Дойду бэйэҥ олохсуйдун, айыын хараҥ буоллун, ил-эйэ эҥэрдэстин, айыы суола арылыннын, алгыс баһаа сыаланнын, Дом! Күндү доҕоттор, тыһыынча тоҕус сүүс төрдөн биир төрдөн бэс сыллааҕы немецкай фашистскай халабырдыктары кытта оннуктаах уһун сэриигэ ситиһиллибит. Улуу Кыайыы үбүлүөйдээх сылын чэрчитинэн кыргыһыы толоонугар геройдуу охсус тус буойун, уоттаах сэрии кыттыылааҕа, Өктөм сопхуос бочуоттаах гражданина Иванов Антон Спиридонович аатынан улуустаҕа өйдөбүнньүк бэлиэбитин арыйар үөрүүлээх түгэҥҥэ тиийэн кэллибит. Өйдөбүнньүк бэлиэни арыйыахтара тиран оҕолоро, Горнай улууһун Кировскай нэһилиэгин Бочуоттаах олохтооҕо, Саха Республикатын үөрэҕириитин эбии үөрэхтээһин туйгуна, Саха Республикатын физическэй культуратын уонна спортун бочуоттаах үлэһитэ, Россия Президенин гранын «Учитель Великой России» трудовая доблесть медаллар хаһаайыннара Иванов Руслан Антонович,

Эһиги баар буолаҥҥыт дьоллоохтук олорор сиргэ. Эҕэрдэтин үүммүт үлэлэх чааска эҕэрдэ тылын аныыр Төхтүр нэһилиэгэ муниципальнай тэриллии баһылыга Багдадын Ньургун уола Кэскил. Үтүө күнүнэн буолла Ньургун олохтоохторо. Теракт киирэр туон биэс сылыгар

Түмсүү баар. Ол кинилэр үтүө баатах ити суруйаннар, үөрэтэннэр бу биһиэхэ бу эдэр дьоҥҥо эмиэ үрдээх элбэх үлэни оҥорордуллар. Бу Антон Спирдонович оттон мин туохха улуус дьаһалтатыгар администрациятыгар үстээскэ галерея бар. Ол онно бу Дөктөптөөх соҕотоҕун Антон Спирдонович портрет айынан турар улуус дьаһалтатыгар. Оннотон көрөммүн көрбүтүм ыраатта. Оттон билигин кэнники үөрэттэхпитинэ биһи нэһилиэкпититтэн Үрдэ ардах киһи маннык хопсуһууга уонна тэсириигэ үрдэ ардах кылааттар киллэрбиттэрэ. Уонна да бу бу өйдөбүнньүк холобура суолтата бу биһиги улуустааҕынаан баран умнан кэбиспэппит. Им биир бу аат үйэтиттээн бу аймактара, оҕолоро, сиэннэрэ кини олоҕун алҕаан бара тураллар. Уонна да бу Манна кыттыспыт дьоҥҥо барыгытыгар үчүгэй доруобуйаны, бу олохпутугар дьолу-оргуну баҕарабын. Уонна да бу инникитин даҕаны маннык тэрээһиннэри ыытаммыт бу дьоммут хорсун быһыыларын үйэтэ тутуруоҕун диэммин оттон барыгытын ыҥырабын. Уонна да бу өссө биирдэ эҕэрдэлиибин, махтал Бүгүҥҥү сылларга Антон Семенов Иванов туһунан иһирэх ахтыыларын истиэҕиҥ ветеран оҕолоруттан Руслан Антоновичтан уонна Людмила Антоновна. Ытыа күннээн биир да дьылахтарым мен манна бүгін итик уонна тайаннан келдибит Ыһы аҕабыт Сэрии үлэ ветерана Иванов Оттос Спирдович аатынан аатын үлэтиттэр бу уулусса аат эҥэрлээри турар. Ини inin сибээстээммин манна үлэлээбит хамсаабыт Дьокутун нэһилиэгин баһылыга Кэскил Нургиновка уонна ветерана сэбиэттэригэр Дьокутун нэһилиэгин депутаттарын сэбиэтэ улахан махталбын биллэрэр. Бу Өллөхөт бырайыак эбит Кыыс бэйэ истиэргэ ыраатта, хастыгы буолла, бу проекта ити олоххо киирэ тураллар, онон биһи бүгүн тапталлаах аҕабыт бу аатынан уус аһыллыы тыарканан турабыт. Тугу этиэхпин оттон мин барбытым мантан диэбитим биэһинчэ сыл буолла, үөрэхтиин ити, онон тыл аайы кэлэ бара турабын, төрөөбүт-үөскээбит сирбэр

Ийэ аҕабыт Иванов төрт сылдьан үс тыһыынча тоҕус сүүс уон биир сыллаахха сэрии төрөөбүтэ уонна тыһыынча тоҕус сүүс төрдөн үс сыллаахха ыҥырыллан түөрт да сэттэ сыллаахха сулууспалаабыта биэс сыл курдук. Кини сулууспалыыр оттомун улахан оҕо буолан кыратык өйдүүбүн. Үс-түөрт медаллаах көрбүтэ, онтон биирдэс

сыһыах оҕустан кэпсээбитэ, хайдах эрилэспитин, кини дьолугар да хайдах да тыһыынча тоҕус сүүс дьон үс сыллаахха ыҥырыллан баран били барыларын турайдатан турбуппут ону сүнньүө кутургуйа тахсыбыт сири ону тахсыбытыгар били бирибээски бөҕөбүт бирибээскилээх дьону два шага вперед теман налево япония диэки хайаннабытта атыттаа арха фроҥҥа илдьэ барбыттар. Онно баран иһэн оһорохто иһитии тиийбэххэ буомба түбэһэннэр элбэх өлбүттэр үһү, кураан инньэ диэн кэпсээбитэ. Онон оттон кини хайдара итиннэ Япония диэки хайыһан оттон биир ханна хайаны диэн оттон кинигэ Контингур хайата буолуо Онно эмиэ таххан истэхтэринэ киһи өрүспүт үһү, сорох сиринэн дьон хаана сүгүгүрэ сытар үһү. Оннуттан кэнники улахан куорат биир куоратын быта кэпсээбитэ. Ону таһынан сэрии кэнниттэн кини туохха ыллыбыт. Били сэрии бүппүтүн билбэтэх Япониста бурдук быынан от быыһынан сэриилэһэ ыллыллары бүтэһиккэ олору маннык тутталааһыҥҥа оттон ыллыбыт уонна оттон кэпсиир этэ киним биир офицер кинини оһу курдук туппут этэ олох күнүстэри түннэри билгиллэһэллэр эбит ол тоҕо диэште кини бэйэтин хомуспуннук кэмигэрдахха бэриллээх эбит онно биир сулусия кэпсээннэр Трофей бөҕөс кылаатыгар харабыллыы турдаҕына, түүн биир офицер кэлбит, ото күнүс онно иһиллэр офицер эбит. Массыынаннан кэлэн малы-салы уора истэҕинэ аһын буоска турар сүүрэн кэлэн ол офицеры тохтото сатаабыт, ону онто баһыттан аҕал үһүөхпүт, ол үөхпүтүн истибэххэ туох ыстаабына Эппитим кэннэ гидрологым ылан халдааттаах кэлэннэр ол офицеры уонна үс солдааттаах массыынанан малы тиэрэ турар кэлэн тутааччыт Онон итинтэ иһин кэнники уонна бу ханна хаан чиэстии буолбуттара сири ветераннарын отут сыл кыайыы отут сыл таалыҥнаһан ырбынан чиэстээбиттэрэ. Ол бырааһынньык олох кыайыы күнүн элэххэ үчүгэйдик саныыр, хаан үчүгэй бырааһынньыгынан ааҕынар да, итинник киэргэтэммэт дэлиэгэлээх атынан Өктөмҥө эбэтэр Дүксүргэ тахсар этэ, ветераннар оннук мунньар буолбуттара. Ил этэн турама, оттон мен манна оттон бэйэм военно-политическай иитиигэ үлэлиирим быһыытынан э, туох бу улуу кыайыы. Оттон бес сылына өссө төгүл Эҕэрдэлиибин, бу бырааһынньыктан бу сулууһа барыаҕа икки тыһыынча сүүс боһуок этэргэ ылыллыбыт кыйыһатта уон биэс сыла эпатииска хамса саха эпатииска хамсааһын сыла аны эмис бииргэ төрөөбүттэрбэ бу юбилейнай

Бу биһиги мин оҕолорум бу кыраай кыраай көтүм толкунда диэн кинигэ таһаттар таһат таһарбыттара оҕолорум тустабына бэйэм туспунан бу кинигэни биһи оҕолор бу ситиһиилэрэ элбэх Россия тиийэ баран миэстэлэһэбит онон уонна республика элбэх төгүллээх чемпионнар призердара буолар уонна уонна мин туспунан бу кинигэ тахсыбыта былырын ону олохтоох дьаһалтаатыттара бу көҕүллээх

уонна бу ол суокаллар кинигэлэрин уонна бу көмүс суруктаах Кировскай диэн көмүс суруктаах кинигэни оҕолорбутугар сиэннэктиэр бэлэхтиир иһэр. Ону Кальцфена Павловнаҕа туттарарбыт эбиллэр. Өссө төгүл эһигини эҕэрдэлээн туран мин бэйэм кыратык сырдатан ылыахпын баҕарабын сугу Биһиги эһэбит, аҕабыт, хос эһэбит Антон Спиридонович дьэ киһи киһитэ этэ. Көнө сүрүннээх, үлэһит үтүөтэ, эйэҕэс-сайаҕас, норуот киһитэ диэн кинини ааттыыллар этэ. Үлэ бөҕөнү үлэлээн, оҕолорун иитэн, оҕолорун үөрэхтээн бу олохтон бу олохтон туораабыта. Ол курдук кини буоллаҕына бу Уулусса ааттаммыта аһаам иһирдьээх дии саныыбын мин тоҕо диэтэргин онтон аҕа бу Кыһыл Сулус дэриэбинэ туһугар ис сүрэҕиттэн ыалдьыбыт, ис сүрэҕиттэн үлэлээбит, ис сүрэҕиттэн Кыһыл Сулус туһугар көлөһүнүн тохпут били кырдьаҕас суоҕа буолуо дии саныыбын. Онон наһаа сөптөөх бу тугу ылыммыттарыгар депутаттарга администрацияҕа ветеран сэбиэтигэр өссө төгүл махтанабын уонна буоллаҕына бэйэм татьяна александровнаны бу сэттэ уон биэс сылынан кыайыы сэттэ уон биэс сылынан итиитик истинник тыыл бэтэрээнин эҕэрдэлиибин уонна сэмэй бэлэхтин туттарабын Бүгүн биһиги аныгы көлүөнэ аҕа саастаах дьоммут холоонох уһук хорсун быһыыларын, хору- хорутуулаах үлэлэрин умнубакка өйдүү-саныы сылдьар. Сылдьар киэн туттар, көлүөнэттэн көлүөнэҕэ тиэрдэр ытык иэспит. Кинилэр дьоһуннаах олохторун салҕыыр ытык эбээһинэспит. Эҕэрдэ тыл баран олохтоох депутаттар Сэбиэттэрин председателигэр Соломонова Елена Ильиничнаҕа. Көмүскэ Күн үтүө-мааны күндү күнүнэн бу бүгүҥҥү мустубут Антон Спиридонович ыччаттара кэлэр кэскиллээх уонна бу эһэлэрин, аҕаларын аатын үйэтитэр дьон. Бүгүн манна эһиги төрөөбүт түөлбэҕитигэр мустубут дьоро күҥҥүтүнэн итии истиҥ эҕэрдэ! Бу биһиги нэһилиэк нэһилиэккэ бу бара турар һектон биэс кыайыы һектон биэс сылыгар аналлаах тэрээһиннэрбит салҕанан бара тураллар. Ол курдук бүгүн эмиэ бу биир үтүө күн бэһис уулуссабытын арыйар дьоро күммүт үүннэ уонна манна эһиги бу оҕолоро, сиэннэрэ, хос сиэннэрэ бары мустубуппут наһаа үөрүүлээх Эһэҕит аатын ааттатар, эһэҕит үлэтин салгыыр дьоннор, бары кинини олоҕун салҕааччылар, дьыалатын, үлэтин ситээрээччилэр. Нэһилиэкпит оҕолоругар, бэйэҕит оҕолоргутугар өйдөбүнньүк бэлиэ турбута сүрдээх улахан бэлиэ күн буолла. Бу маны көрөннөр бу кэлэн баран иһэр дьоннор, манна сынньана кэлбит дьоннор Бары билиэхтэрэ, Антон Спиридонович аатынан уулусса баарын, кини үлэтин, хамнаһын, кини бу кэнчээри ыччаттара билигин даҕаны сайдан, тэнийэн, үүнэн, силигинии туралларын көрдөрөллөр. Ол курдук кини оҕолоро эмиэ бары дуоһунастаах, ааттаах, кэрэ дьон кэрэмэһэ буолаллар. Оннук дьэ эһиги ыччаттаргытын иитэн, үөрэтэн эһээлэрин өйдүү кэпсии сылдьаргыт наһаа кэрэхсэбиллээх. Барыгытын бу Кыайыы сэттэ уон биэс сылынан илиитик-истиҥник эҕэрдэлиибин уонна оттон эһиги бу төрөөбүт төхтүргүт сайдарын туһугар

Кинилэр сырдык аатыттарыгар тылбайдын баараҕай батыйа, умайдын умуллубат сырдык чүмэчи, албан аат уоттаах сытыы олохторун харыстаабакка Улуу Кыайыыны уһансыбыт Саха сирин чулуу дьонугар, ылбаҕай ырыаттан эҕэрдэтин тиэрдэр Степан Петрович Терентьев, Иннокентий Артамоновтарга мин мантан сэргиэбэр

Антон Спиридонович биир дойдулааҕар Октябрина Степановна Романоваҕа Татьяна Александровнабыт бу биһиги Ивановтар аймахтар билигин хаамай кырдьаҕаспыт. Хаамай күндү киһибит кини биһиэхэ. Олох биһи сүрэхпитигэр тыыл бэтэрээннэрэ, сэрии оҕолоро, сэрии тулаайахтара билигин бары хаамай күндү Историяны, легенданы сүгэһэйдэр саамай күндү дьоннорум. Биһи харахпыт харатын курдук кинилэри харыстыахтаахпыт, олох ытыспыт үрдүгэр кинилэри тутуохтаахпыт, ону таһынан кинилэр олорор усулуобуйаларын олох чэпчэтэ аһатыахтаахпыт, дьиэбитин благоустроеннай оҥоруохтаахпыт. Хаҥа дьиэ тутан биэриэхтээхпит кэннэргэ уонна ону таһынан өссө аһылыгын аһылыгын битэмиинигэр дылы бары барытын биһиги хааччыйыахтаахпыт. Биһиги ол ытык иэспит буолар. Татьяна Александровнаҕа баҕарабын өссө биһигини үөргэ-көтүтэ инник өр олороругар. Өссө биһиэхэ сүбэ-ама буолан Биһигини өрүү үчүгэй баҕайытык итии чэйдээх чэйинэн көрсө турарыгар ис сүрэхпиттэн кини алгыыбын уонна махтанабын киһиэхэ. Уонна бүгүн биһиги хайаан да санаан ылыахтаахпыт Надежда Николаевна барбыт. Биһиги эбээбитин ийэбитин, хос эбээбитин. Хайаан да саныахпытын наада. Эмиэ кини Антон Спиридоновичтыын наһаа үчүгэйдик, эйэлээхтик, иллээхтик олорон, дьиэ салону атахтарыгар туруоран, үрдүк үөрэхтээн, орто анал үөрэхтээн наһаа үчүгэйдик элбэх да ыалдьыт сылдьар этэ. Мин манна хэттон Эттуом алта сыллаахха кийиит буолан кэлбитим, кинилэр дьиэлэрин боруогун атыллаан киирбитим. Онно киирэрбэр «Оо, дьэ, наһаа да элбэх ыалдьыт сылдьар этэ, били иһит сууйартан, ас астыыртан Надежда Николаевна...» Ева Матроны Андрей дьиэтгэ дояркалаан, Антон Антон Спиридонович эбиитэ үлэлээн, иккиэн олорбуппут. Оттон билигин да олоробут, эдьиийбинээн диэн айылыыбыт бэйэм куоракка баарбын. Онон тэҥири-таха ону бу улаханы элбэҕи кыайан кэпсиир кыах суох. Онон оҕолоругар, сүбэтин Ээ, Антон Спирдиэдэбис соболоругар улахан махтанан туран, молодецтар паапаларын сөргүтэн, биһиэхэ кырдьаҕас дьоннорго кырдьык үөрүүлээх буоллар уонна ити эдьиийим Тамара Степановна дьэ тахсыахтаах этэ, кыайан тахсыбата куоракка көрдөрө киирэн баран Кини элбэҕитиэхтэх киһи дьэ онон оҕолоругар улахан махтанан туран кыһыл сулустар ааттарыттан диэххэ буоллаҕа дии кинилэргэ улахан доруобуйаны чэгиэн чэбдик маннык куруутун үлэһит дьоннор

албан аатыгар сытыгар. Гражданскай эр санааланыыны бэлиэтиир үөрүүлэх түгэни кэлэн, ытык ыалдьыт буолан үллэстибиппитигэр эһиэхэ махтанабыт. Истиҥник эҕэрдэлиибит уонна үтүө доруобуйаны, эйэлээх сырдык халлааны, сарсыҥҥыга эрэллээх дьоллоох олоҕу баҕарабыт.